अभी भवन तो सुखिना सर्वे संतु निरामय गोड़ लागे छी सब के त आई एम बाई सम दिन थायराइड के बारे में बताबो जा रहल छी थायराइड ज्यादातर दस में से छह गो लेडीज के आई काल्हि भेले रहे छै ई गर्दन में एगो तितली जकाँ अंग होइ छै जे कि बहुत किस्म के हार्मोन सिक्रेट करे छै अपन सबके देह के मेटाबॉलिज्म के लेल बहुत तरह के काम करे छै वेट मैनेजमेंट के लेल तो थायराइड के निकलना बहुत जरूरी छै

दाना दाग ई सब भए जाइ छै दाना दाना ई सब मेन भऽ गेल रहै छै तऽ बहुत सारा एहन एहन लक्षण सब छै थाइरॉइड के तऽ थाइरॉइड के लेल तऽ डॉक्टर सब कखनो काल चेक करा लेबक चाही तऽ डॉक्टर लेकिन दवाइ एगो सब दिना खाय पड़ै छै ओ थाइरॉइड एक बेर दवाइ खा लिअ तऽ ओकर इलाज नहि भेलै लेकिन अगर अपना सब नेचुरल कनि हेल्दी तरीका से रहैके कोशिश करबै तऽ धीरे धीरे थाइरॉइड कम भऽ जाइ छै तऽ थाइरॉइड मे

से बहुत बढ़िया रहे छै धनिया पत्ता के जूस बना के डिटॉक्स जूस जगह से हो कोनो भी तरकारी सब में मिला के खीरा किछो में धनिया पत्ता मिला के डिटॉक्स जूसो बना के खा सके छी देह के गंदगी जते सफाई रहते पेट के गंदा सब से हो अगर कतो कतो जाके उ जमा भ जाय छै तो वही सब से बहुत बीमारी सब हो छै तो अगर पेट के अगर इंटेस्टाइन के गंदा सब अगर थायराइड में चल जेते तो उ थायराइड में काम करना कम कर देते तो उ भ जाय छै थायराइड बीमारी तऽ ओहि लए पेट सफाइ भेनाइ हमेशा बहुत जरूरी छै तऽ डिटोल तुलसी सब बहुत बढ़िआँ काम करै छै थाइरइड मे दोसर अपना सबके गर्दन के मसाज केनाइ बहुत जरूरी छै एतऽ तेल लगा कऽ कनि आ प्याज के रसो कहै छै बहुत बढ़ियां छै मसाज करै लए तेसर योगा प्राणायाम सब सेहो बहुत बढ़ियां छै एगो गर्दन मे हम्म, तऽ गर्दन ऊपर करनाइ वाला एतऽ के एक्सरसाइज सब एतऽ के मतलब सबके एक्सरसाइज बहुत बढ़िया छै उद- उद्गीत प्राणायाम बहुत बढ़िया छै सिंहासन बहुत बढ़िया छै जी निकालि कऽ जे सिंहासन अ कऽ कऽ जे खिंचाइ वाला होइ छै सिंहासन बहुत बढ़िया होइ छै आ खाना मे सब बेर पैकेट वाला चीज सब जते अवॉइड करबै ओहिमे प्रिजर्वेटिव ई सब रहै छै से सब नहि खेबै नेचुरल चीज सब घर के बनल ओहो बहुत भात रोटी सब ने कनी कमे मात्रा में बंदा कोबी सब सकभर कम खेबाक चाही या कच्चा तऽ खेबाक नहि चाही नहि खेबाक चाही या माछ खेनाइ बहुत फायदा करे छै माछ थायराइड के लेल बहुत बढ़िया होय छै सब दिन खेबाक चाही खेबै आ खाना में आयोडीन युक्त चीज खेबाक चाही तऽ आयोडीन के लेल पैकेट वाला नून ई सब नहि खेबै सिंधा नमक काला नमक ई सब बेसी यूज करबै से बहुत बढ़िया रहे छै आयोडीन के लेल आरो ओकर बाद सिलेनियम नट कहै छै इंक्लूड करबै डाइट मे तऽ बहुत बढ़िया रहै छै सिलेनियम नट दूटा अथी खेबाक चाही अगर ओ सब चीज नहि छै तऽ तिल तिल खा सकै छियै अपना सब कनिको हल्का भूजि कऽ किछो पर धऽ कऽ तिल तिल के चटनी किछो सलाद किछो पर धऽ कऽ तरकारी पर छीट कऽ खा सकै छियै या तिल तीसी किछो भी एहन चीज सब नट्स ई सब के राति मे फुला कऽ खा सकै छियै ई सब चीज बहुत फायदा करतै जते एक्सरसाइज करबै जते वेट मैनेज रहतै ओहो सब बहुत बढ़िया काम करै छै अपना सबके थायराइड में एक्सरसाइज बहुत बढ़िया काम करे छै तो आशा करे छी अहाँ सबके सिंपल थायराइड के लिए छोट जानकारी निकलाल है पूरा वीडियो जरूर देखल करब अपन आशीर्वाद दैत रहब धन्यवाद